Eh, jaduong' Obadia. Eh. To kare in kanye yawa mana serite rita ka to kaneni ni ang' natie kong'o ni te. An e bungu ma bath ka madhi ka Kilimon kae ni endi achiegni mana chopo. Bungu madhi but ka Kilion. Eh. Omera weri gi bungu madhi but ka Kilion no gori e yo madhi komulo ni. Bungu mantiere lweti ma kor kachich kanyo no kanye midhi yuda bwana karang'o matimi yawa. Sawa sawa rita rita biro sani. Eh an e yo abiro. Sawa sawa. Eh ng'ada ng'ada. Jaduong' ni temo kase gi simu ma Jaduong'. Eh, jaduong'. jaduong' Obadia. Eh. To isebiro? Asebiro. An bukuk ni ema yue. Ato eh. imichak ibukori kendo idhi kumoro ndo konoe. Eh, kucho to ng'ama ah, okoni ni dhiye. Agwenya agwenya yo matin. An akoni maber ni yawa. barabara e bungu mantiere bath komulo ka ni idhi yuda donge kae ma ywe an- asebiro an ka tinde malos ayweyi nyicha asewuok bath ka kilion kocha aneno kiyweyo gi lita lita abich e kawuono aywa mana lita abich to ma- mayweyo go osiepna Duong', ing'eni ae weche mang'eny we wachak ji beta bedo beta marach beta piny ang' nagone mana chonga piny koka kom- kong joka nyabade Eh. kawuono nolose maber Eh. idong iwinjo kaka kawuono kong'o mit awinjo kokech ma Ka- kawuono kong'o mit malich Madh kong'o jaduong'. Eh. Jaduong' Obadia. Eh. Ani ing'ama osiepna mahero sana. Eh, wachani. Eh, ineno jaodi moro mane ywak ni kia kowuok Eh, dalani to ok duog mapiyo. iyudo fununu? Ing'e ni an ema obiro ga ira. Ah, Kendo jaodi no ahero gi chunya. ah, Sa asaya mono wuok dalani kanyo, an ema nobiro ira. Ma samoro dong' nobiroga kata mana gi sopiang- sopeng mag sabun, kia ko- samoro orwako weave malich, weave maber. Samoro kosuko to osuko pis maber kabisa. Mm. Jaodi nane mane timo ne shopping ma chiemo mine ni chamo odi kanyo go. Mago chiemo mane samoro ane manyiewo. To ok ing'eyo. Jaduong', Eh, ing'e gimoro? ma jaodi no. Eh, jaodino asebedo kode bang' muda malach to ok difweny Eh, ok fwenyre adier ok fwenyre Ok An difweny. owada in osiepna Ah, wan osiepe Eh. an aonge wach jaodi jaoda Eh. kamano kamano kata an maracha Eh, Ah, mara to kik ayudie ah, ah, ah, Mara dong no- koro sh- sharing is caring bwana awinjo Eh, mara kik item marino e mara kende ah, ah. Eh. ting'e niya Eh, an be gimoro kasedwaro mondo anyisi eh, to pod otama Ang'o matimore jaduong' eh, eh, yawa jaduong' Obadia? Awinjo ka pile pile gigo koko ni gwendi lal gwendi lal talinga alinga. Ai, mana die, ai, gwenda oselal kama an awuon pile pile. Gwenda ariyo ariyo ariyo ariyo ariyo lal pile. Tinde kul mar gwen odong' nono. To be ding'e niya, Ne? gwen gi masebedo ka pidhogo nyithindo gi dhako. I- ipidho go nyithindo nade gwenda malal Eh, ipidho go nyithindo e yo mane ya jaduong' obadia to ng'ama kogi ka e bando me tok dalani cha. oh in ema iliwo ga gwenda gi tipono Eh, ariyo ka ariyo per day to bing'e gima tiyogago, eh olowu. onge sida ing'ama osiepna gwen kimako Mm. Ki- Gweno michamo mane ichamo gwend osiepni onge Ah, sida. onge sida nikech Eh. imini dog ichiega. Iwinjo nyithindo nyithindi ka Eh, kochamo gwenda. eh. Ah, mano gichamo girgi. Gichamo gir Eh, wuongi. Gichamo girgi owada. Kamano, Eh, ma- ma- Gwenda maka maka mano da yieng. kamano. Kamano. Eh. Kangoni kawinjo kaka mamani oloso kangoni maber. Ma chal mana ka gima orudo gi lwet dhano. Awinjoga ni jokisi rudo kong'o gi lwet dhano. An ing'e ni mago to pok awinjo. Ka nakwer kong'o mondo aweni kong'o lita abich ni ka iywa. Ah, kikwer na kong'o. Lwet dhano to ichako iwacho nade iwinjo? An kong'o moko ma titi e tie aora kagi. Eh. An ok abi chako bukora ni ati adhi manyo kong'o e tie aora. An mamani, Eh. mamani, ma- ma- ma- mamani. Mama ni tedo na kong'o ni mamit sidi adhi. Kendo en customer ma sane bro. Mi we nyaka customer mi machon cha. Ah, mach mama cha ni tese we chon. Mama mama cha ni tese chon rago mago dhoge adong. Dhoge no kut mama mama mama. Chopim nade? Modhi na ka chief dong mane mochwanyo kinde gi chief. Wakonya ka konyruok matin abiro. Idha dhi konyori. Adhi oko matin. Iweya gi gini ka. Ah ah dong mana oko matin. Abiro abiro sani. Edite edite. Ariti. Eh. Dhiwa. Ah, ah, kik ipuk kong omera. Yang omera kik iwinyri.